Монда без сезнең белән Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлары арасында булган төп сыйфатларының берсе ул да булса әл-мухалафату лил хавадис сыйфатына күчәбез. Әл-мухалафату лил хавадис димәк Аллаһ Тәгаләнең үз мәхлукларыннан аерылып торуы, алары шамаулары. Монда без сезнең белән өч мәсьәләне карыйбыз. Ул да булса беренче мәсьәлә, әл-мухалафату лил хавадис дигән сыйфатны без ничек аңларга тиеш? Икенче мәсьәлә, шәригать бу сыйфатны нинди дәлилләр белән исбатлый? Өченче мәсьәлә, Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын безгә аңлата торган Коръән аятларын һәм пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләм хәдисләрен ничек дөрес итеп аңларга? Слайдны күчерегез. Ике слайдны күчерсәгез була. Ага. Менә бу кыскача схема ничек без аль-мухаляфату лил-хавадис дигән сыйфатны аңларга тиеш. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең үзенең махлукларыннан аерылып торуы. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз үзенең махлукларыннан иң беренче үзенең заты белән аерылып тора. Димәк, махлуклар арасыннан Аллаһ Тәгаләнең затына Ошаган, Аллаһы Тәгаләнең затына тиң булган бернинди зат юк. Шулай ук икенчедән Аллаһы Тәгалә мәхлуклардан үзенең сыйфатлары белән аерылып тора. Мәхлукларда булган сыйфатлар Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларына ошаш түгел, яки башкача әйткәндә, Аллаһы Тәгаләгә хас түгел. Мәхлукларның сыйфаты Аллаһы Тәгаләгә гомумән хас түгел. Һәм дә инде өченчесе, ул да булса, Аллаһы Тәгалә фигыльләре белән дип әйтәбезме, гамәлләре белән үзенең мәхлукларыннан аерылып тора. Мәхлукларга Аллаһы Тәгалә кайбер гамәл, кайбер фигыль эшләүне бүләк иткән булса да, Аллаһы Тәгаләнең гамәленә, Аллаһы Тәгаләнең фигыленә ошамаган да, тиң дә түгел. Слайдны күчерегез. Шәригать бу сыйфатны нинди дәлилләр белән исбатлый? Димәк, әл-мухаляфату лил хавадис дигән сыйфат турында сүз алып барабыз. Аллаһ Тааляның мәхлуклардан аерылып торуы, отличие от творений, созданий. Тагын бер слайд күчерегез. Инде без сезнең белән монда күреп торабыз.

Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсә, бер э, охшаш булган бер нәрсә дә юк. Димәк, бу безнең база. Менә шул аятка нигезләнеп, без сезнең белән калган Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын тикшереп, аңлатырга яки аңларга тиеш булабыз. Икенче дәлил ул да булса пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисе. Барыбыз э, күбебез хаҗда булган.

Слайдны күчерегез. Инде өченче сорауга күчәбез, җәмәгать. Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын хәбәр итүче аятларны, хәдисләрне ничек дөрес итеп аңларга? Э, тагын күчерегез слайдны. Менә монда без сезнең белән күрәбез. Ислам гакыйдәсе тарихында Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын анализлау өчен, Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын аңлау өчен, Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын аңлатыр өчен эш методология, эш юл барлыкка килә формула аша. Аларның беренчесе тафвид. Мәгънәсе Аллаһы Тәгаләнең Коръәндә зикер ителгән кайбер сыйфатлары аңлаешлы, кайбер сыйфатлары аңлаешлы түгел, алар турында әйтә, э, ул аятлар турында әйтәчәкбез әле. Аллаһы Тәгалә Коръәндә ике төркем аят иңдерә.

аятьлар бар. Аларның мәгънәләре ачык түгел, яшерен. Төрлечә аңларга була. Аларның мисалларын карап китәрбез, иншалла. Һәм дә инде безгә аларның тик төп мәгънәсе билгеле түгел. Ни сәбәпле? Чөнки гарәп телендә полисемия дигән бер, урысча әйтик, явление бар. Бер сүз Кайвакыт берничә мәгънәгә ия була. Кайсы мәгънәне Аллаһ Тәгалә сайлаганы безгә билгеле түгел. Шуның өчен катгый рәвештә кайсыдыр мәгънәгә тукталырга мөмкинчелек юк. Нәтиҗәдә сәхабәләр заманында барлыкка килгән методология ул да булса андый аятларны аңлаудан, андый аятларны аңлатудан бөтенләй баш тарту һәм дә инде моның нигезләрен без сәхабәләр чорында күрәбез, ул да булса, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хатыны янына сәхабә түгелдер инде ул, табигыйннарның берсе килеп,

Аллаһы Тәгаләнең менә шул гарешкә карата истива кылуы билгеле дип җавап бирә Умму Сәләмә. Әмма дә ләкин ничек истива кылуы, нинди мәгънәгә ия ул, адәм баласы үзенең акылы белән аңлатырлык түгел. Соңрак чорда шуңа ошаш сүзләрне Имам Малик әйтә, Әл-истивау мәгълүм ва кәйфә мәҗһүл,

Нәрсә икәнлеге, нәрсә аңлатканы, ничек булганы билгеле түгел. Аңа иман китерү ваҗиб, фарыз, ни өчен? Чөнки Коръәндә искә алынган ва суалу анху бидъа, аның турында сорау бирү бидгать. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында андый сораулар бирелмәгән. Әмма дә ләкин Менә шул сорау имам Маликкә бирелү белән бидигать ишеге ачылды. Инде ул бидигать белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Һәм дә инде нәтиҗәдә бераз соңрак тагын бер методология формалаша. Ул методологияне шәригать кире кага, шуның өчен монда знак кирпич күреп торасыз. Презентациядә методология тәшбих, Ягъни Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын мәхлукларныкына ошатып аңлату. Бу методология мөмкиндер христианнардан яки яһүдләрдән ислам диненә бәлки кергәндер. Бәлки гыйльми интеллектуаль дәрәҗәләре бик түбән булган мөселманнардан кереп тарала башлаганнар. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын мәхлукларга ошатып аңлату Коръән аятына турыдан-туры каршы килә. Һәм дә инде шуның сәбәпле галимнәр бу методологияне кире кагалар һәм Тахавиның Әйткән сүзләрен кабатлап, Ва мән уасафа Аллаһа бимәгънә мин мәгъанил бәшәр фәкад кәфәр. Кем дә кем Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын кеше сыйфатларына ышатса, ул кәфер була. Димәк, бу кеферлеккә алып бара торган юл. Инде һәрхәлдә ничектер ул аятларны аңлатырга кирәк бит инде. Тафвид юлын кабул итмәгән кешеләргә яки инде интеллектуаль дәрәҗәләре бик түбән булган кешеләргә ничек Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын аңлатырга? Нәтиҗәдә, шул ук сәхабәләр эзләреннән ияреп, галимнәр икенче методологияне барлыкка китерәләр. Ул да булса тәвил. Тәвил димәк, Аллаһ Тәгалә үзе турында Коръәндә яки хәдистә хәбәр иткән Мәгънәләрне гарәп лексикасына нигезләнеп аңлату. Димәк, тәэвил мин үзем теләгәнчә аңлатам түгел. Гарәп телендә булган бөтен мәгънәләрен төгәл тикшерәбез. Нинди мәгънәләре бар ул сүзнең? Һәм дә инде шул мәгънәләр арасыннан Аллаһы Тәгаләгә иң туры килгән мәгънәне, Аллаһ Тәгаләнең затына иң туры килгән мәгънәне сайлап алабыз. Әмма вә ләкин ул шартлы рәвештә. Ни өчен? Чөнки кайсы мәгънәне ул аятка яки хәдискә Аллаһ Тәгалә салганы безгә төгәл билгеле түгел. Шуның сәбәпле тафвид методологиясе безнең өчен нигез, база. Тәвил дарурат вакытында куллана торган методология. Димәк, шәригать Ач, ачлыктан үлер хәлендә булган кешегә дуңгыз итен исән калырлык микъдарда ашара рөхсәт иткән шикелле, кешенең диннән кеферлеккә чыгу куркынычы барлыкка килгәндә, димәк, башкача аңламый. Менә бу тәэвил методологиясен шәригать файдаланырга рәхсәт бирә. Слайдны күчерегез. Инде менә шул ике методология әлеге без сезнең белән күрә торган аят нигезендә э, нигезендә формалаша.

Ва ухару муташабихат. Икенче төркем аят ачык түгел мәгънә мәгънәләре мәгънәләрен без тегәл аңлата алмыйбыз. Һәм дә инде аятның ахырында Аллаһ Тәгалә аңлата, күрсәтә, ничек ул аятларны кабул итәргә кирәк. Ва ма я'ламу та'вилаху иллаллаһ.

Ан ул билгеләр генә түгел, хәтта хәреф астында, өстендә хәрәкә дә, нокта да юк. Шуның сәбәпле тәҗвид кагыйдәләре буенча безнең менә бу очракта ике урында туктарга хакыбыз бар. Беренче урын, урында «Ва ма я'ламу тә'виләһу илляллаһ» ул ая- аятларның мәгънәсен Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә белми дигән мәгънә була.

Әгәр дә икенче урында туктасак, галимнәр дә бу аятларның мәгънәләрен беләләр икән һәм аңа тәфсир бирә алалар икән дигән мәгънә туа. Нәтиҗәдә менә шул ике методология формалаша. Беренче методология беренче тукталыш белән бәйле, икенче методология икенче тукталыш белән бәйле. Слайдны күчерегез.

Слайдны күчерегез. Инде җәмәгать без сезнең белән теория өлешен тикшергәннән соң практикада бүгенге көндә безнең мөселман ара, мөселманнар арасында иң бәхәс күп тудыра торган практик мисалларга күчерәбез. Аларның беренчесе

Мөселманнар арасында бәхәс бар. Берәүләре әйтәләр, бу аятта Аллаһ Тәгалә турында сүз бара, шуның өчен Аллаһ Тәгаләнең урыны күк, Аллаһ Тәгалә күктә дип. Бу мәсьәләне без әле дәвам итәбез. Шундый мәгънә бирәләр. Инде башкалары ул хәтта тәфсирдә дә бар. Ибн Аббас бу аятка мәгънә биргәндә, бу аятта Күктәге фәрештәләр турында сүз бара дигән мәгънә бирә. Менә әс-сәма дигән сүз гарәп телендә түбәндәге мәгънәләргә ия. Әс-сәма, мә юкабилүл арда, җирнең каршысы. Вәл фәләк, монсы вселенная дип әйтәбез инде. Мин кулли шәйин ә'ләү, һәрбер нәрсәнең югары, югарысы, өсте. Куллу мә аләкә фә азалләкә. Синең өстеңдә булган һәрбер нәрсә, түбәне дә гарәп телендә күк дип атарга була икән. Вәссәхәб, болытлар. Вәлматар, яңгыр. Шулай яңгырны да гарәпләр күк дип атыйлар. Һәм дә шулай ук әл-уҗб, әл-уҗб. Хәтта үләнне дә гарәпләр күк дип атыйлар. Ни өчен? Чөнки күкләрдән яңгыр яуып,

Тикшерә башласак, ул суму дигән тамырдан чыга, димәк, югарылык, әмма дә ләкин дәрәҗә турында сүз бара. Нәтиҗәдә, хәтта әгәр дә менә шул аят Аллаһ Тааля Аллаһ Таалягә карата тәфсир ителсә дә, бу аят урын турында Бу аятта сүз бармый, димәк, Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе турында сүз бара. Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе югары. Ә монда игътибар итсәгез, югарылык турында тагын бер мисал бар. Пока не возвращаемся. Фаук дигән сүз зарфу мәкән ядуллю алал иртифа. Обстоятельство место дип әйтәбез инде урысча. Югарылык турында хәбәр бирә. Шулай ук заманга мәгънәсе бәйле, гомумән югарылыкны аңлата торган, димәк, дәрәҗәне аңлата торган. Шуның сәбәпле без нинди нәтиҗә ясый алабыз? Нәтиҗә шул, кайсы менә шул мәгънәләр арасыннан кайсысын Аллаһы Тәгалә бу аятта файдаланганын без төгәл белмибез. Шуның сәбәпле идеальный вариант, нигездә без бу аятның мәгънәсеннән читләшергә тиеш. Димәк, иман китерәбез, Аллаһы Тәгалә бу аятны иңдерде. Әмма дә ләкин төгәл мәгънәсе безгә билгеле түгел. Яки инде әгәр дә андый ихтыяҗ булса, без монда әйтәбез, Аллаһы Тәгаләнең дәрәҗәсе турында Сүз бара дигән, э, дип бу аятка мәгънә бирәбез. Мисалы әйтик, мәсәлән, э, барыгыз да э, Россия Ислам университетында булганыгыз бардыр. Инде барыгыз да белеп торасыз. Ректорның кабинеты икенче этажда урнашкан. Мәсәлән, деканнарның кабинеты өченче этажда. Кем югарырак дип сорасак, Ректор дип җавап бирәбез бит инде. Әмма дә ләкин физика күзлегеннән караганда деканның кабинеты югарырак. Менә шул мәгънә. Аңлашыламы? Димәк, Аллаһ Тәгаләгә карата без физик мәгънәдә югары дип әйтергә хакыбыз юк. Ни өчен? Чөнки югарылык ул мәхлукларга хас булган сыйфат. Физик югарылык, әйтик, мәсәлән, стакан стәл өстендә дип әйтәбез, трибуна өстендә дип әйтәбез. Яки стакан трибунадан өстәрәк дип әйтәбез. Бу физик предметларга хас булган сыйфат. Аллаһ Тәгаләгә физик югарылык хас булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки физик югарылык ул махлукларга хас булган категория. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә ачык итеп аңлаткан, ләйсә кәмислихи шәй, аңа охшаш нәрсә юк. Димәк, менә шул физик юарылыкта Аллаһ Тәгалә безгә охшаш түгел. Аллаһ Тәгалә матдә түгел, шуның сәбәпле физик югарылык Аллаһ Тәгаләгә хас түгел. Димәк, бу аятның мәгънәсе Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында сүз бара. Дәвам итәбез. 15 нче слайдка кайтыгыз.

Кызганычка каршы, кайбер кайберәүләр бу аятка мәгънә биргәндә Аллаһы Тәгалә утырды яки урнашты дигән мәгънә бирәләр. Тәфвид күзлегеннән караганда без бу аятка мәгънә бер дә бирмәскә тиеш, аннан ул мәгънәдән читләшергә тиеш. Инде тәвилне файдаланырга мәҗбүр булсак, түбәндәге мәгънәләрне файдалана алабыз. Равил ноктага басыгыз әле. Ага. Менә истәва дигән сүзнең гарәп телендәге мәгънәләре. Монда кимен монда 11 мәгънә күрсәтелгән. Мәгънәләре э, барлыгы 20-дән артык. Инде бу мәгънәләрне тикшерә башласак, истака муатадәлә. Дөрестән дә урнашты,

Җирләделәр, өстендә җир тигезләнде дигән мәгънә. Димәк, әгәр дә без инде асылда тафвитны файдаланырга тиеш бит инде. Тафвитны файдаланган очракта без әйтәбез, без ул аятка иман китерәбез, әмма дә ләкин безгә аның мәгънәсе билгеле түгел. Ни өчен? Чөнки мәгънәләре күп. Кайсысын Аллаһ Тәгалә төгәл максат итеп файдаланганын безгә без белмибез. Һәм дә инде безнең татар галимнәребез дә менә шул тафвид генә юлы белән барганнар. Имам Абдул-Наср Курсави үзенең тәфсирендә менә шул аятка мәгънә биргәндә бик шундый хәйлә формасында Бер яктан тәфсир дә биргән шикелле, икенче яктан бернинди мәгънә бирелмәгән. Абдуннасыр Курсави бу аят турында әйтә, Рәхимле, шәфкатьле Раббыбыз Аллаһы Тәгалә гарешкә карата тасарруф кылды. Инде гарәп телен белүче кардәшләребез аңлыйлар. Тасарруф сүзе гарәп телендә тигәл мәгънәне аңлатмый, распорядился Нинди тасарруф кылды билгеле түгел. Димәк, тафвидка бик туры килә торган тәфсир. Инде тәэвил юнәлешен, тәэвил методологиясен әгәр дә файдаланырга мәҗбүр мәҗбүр булсак, инде галимнәр тәкъдим итә торганы бу гарәп поэзиясендә бар. Истәүлә, димәк, гарешкә ия булды, әмма дә ләкин, әйтеп киткәнебезчә, шартлы рәвештә.

Тубык ачылыр, алар сәүдәгә, э, сәҗдәгә чакырылар, чакырылар, чакырылырлар, әмма дә ләкин сәҗдә кыла алмаслар. Инде әгәр дә без кайбер Коръән тәрҗемәләренә мөрәҗәгать итсәк, мисал буенча, э, мисал итеп бүгенге заман тәрҗемәләренә алда булса, Кулиевта бу аят Когда откроется голень Аллаһа, дип тәрҗемә ителә, әмма дә ләкин аятның үзендә Аллаһ дигән сүз юк. Шуның өчен төгәл бу Аллаһы Тәгалә турында сүз бара дип әйтергә хакыбыз юк. Инде кызганычка каршы, кайберәүләр менә шул аятка нигезләнеп, аһа, Аллаһы Тәгаләнең тубыгы бар икән дигән нәтиҗә ясыйлар. Әмма дә ләкин тубыгы безнекенә ошаган, ошамаган. Мондый тәфсирдә кызганычка каршы, э, менә шул кефирлеккә чыгу куркынычы бар. Тигәл э, турыдан туры болар кәфирләр дип әйтергә хакыбыз юк. Ни өчен? Чөнки э, кешенекенә шамаган дип әйтәләр. Әмма дә ләкин кефирлеккә чыгу куркынычы бар. Инде без сезнең белән Нигездә тәфвидны файдаланабыз, шуның өчен бу аятка мәгънәне бирмәскә тырышабыз. Мәгънәсе фәкать Аллаһ Тәгаләгә генә билгеле дип әйтәбез. Әмма дә ләкин әгәр дә бу аятка мәгънә бирергә мәҗбүр булсак, без сүзләрнең мәгънәләрен тикшергә тиеш. Ныктага басыгыз әле. Менә шул сәк Тубык дигән сүз гарәп телендә, аның мәгънәләре. Әссәк мин әл-хәйвани мә бәйнә рукбати вә әл-кадам. Димәк, тез белән ни арасында? Кадам татарча ничек була әле? Үкчә, тез белән үкчә арасындагы Сөяк. А? Табан белән, ие, тез белән, э, тез белән табан арасында булган сөяк. Мин әш-шәҗәре ва нахвихима бәйна аслихи ла муташаби фуруиха. Агач турында сүз барса, агачның тамыры белән ботаклары арасында булган өлеше сак дип атала. Аннан соң

Әйтик, мәсәлән, сугыш турында да дәвамында мисал бар. Сугыш катлауланса, кәшәфә ансак дип әйтәләр гарәп телендә. Һәм дә инде менә берничә мәгънәсе бар, күреп торабыз. Димәк, тәвилне кулланырга мәҗбүр булган очракта без сезнең белән шул гарәп телендә фразеологический оборот дип әйтелә инде ул. Фразеологик оборот, ул татар телендә дә бар, рус телендә дә бар, гомумән дөнья телләренең берсен, бөтенесендә дә бардыр ул. Шулай гарәп телендә дә бар. Шуның сәбәпле гарәп теленә туры китереп, Абдулла ибн Аббас бу аятка кыямәт көненең авырлыклары турында сүз бара дигән мәгънә бирә. Дәвам итәбез. 16 нчы слайдка күчәбез, Равил.

Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм һиҗра буенча 6нчы елны Мәккәгә хаҗ кылырга дигән ният белән сәфәргә чыга, әмма дә ләкин мөшрикәләр хаҗ кылырга рөхсәт рөхсәт бирмиләр. Шунда Сульх Худайбия, Худайбия килешүе төзелер алдыннан Осман бин Аффан илче буларак Мәккәгә җибәрелә. Осман бин Аффан үтерелде дигән Хәбәр таралгачтын, пәйгамбәребез, сәхабәләр пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи вәсәлләм бәягать бирә башлыйлар, ант итәләр. Сәхабәләр антларын, бәягатьләрен биреп бетергәчтен, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер кулы белән бер кулы белән икенче кулын кысып, монсы Госман өчен дип җавап бирә һәм дә менә шуны исбатлап Аллаһ Тәгалә бу аятны иңдерә. Инде без сезнең белән нигездә бу аятка мәгънә бирергә тиеш түгел, әмма дә ләкин мәгънә бирергә мәҗбүр булсак, мәгънәсе Аллаһ Тәгалә генә белә дип әйтергә тиеш. Мәгънә бирергә мәҗбүр булсак, шулай ук гарәп телендәге мәгънәләрне тикшерергә тиешбез. Ноктага басыгыз әле. Әл-яд. Яд дигән сүзнең менә монда гарәп телендә тагын унга якын мәгънә күрәбез. Минәл әгъда ил-җәсәд. Кешенең тәнендә булган органнарның берсе. Мин кулли шәйин макбадуху. Берәр әйбернең

турында, Аллаһы Тәгаләнең солтаны турында, кодрәте турында, кеше турында шулай ук сүз барырга мөмкин. Әл-җәмаа, җәмәгать төркем турында әл-яд дип әйтәләр. Әл-милк, милек турында яд дип әйтелә. Аннан соң кифаләтү фиррахын монсы фикх белән бәйле. Аттаату вәл инкияд вәл истислам буйсыну. Шулай ук яд дип кулланыла гарәп телендә. Димәк, әгәр дә без тәвил методологиясен файдаланырга мәҗбүр булсак, галимнәр тәкъдим иткәнчә әл-куа яки әл-кудра Аллаһ Тәгаләнең кодрәте, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме дип файдаланабыз. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме, Аллаһ Тәгаләнең кодрәте пәйгамбәребез белән саллаллаһу алейһи ва саллям һәм аның сәхабәләре белән. 16 нчы слайдка кайтабыз.

Корабы турында сөйли торган аят. Әмма дә ләкин бу аятка нигезләнеп кайбер кардәшләребез гакыйдә фәнендә дә нәтиҗә чыгаралар, Аллаһ Тәгаләнең күзе бар икән э, дигән нәтиҗә ясыйлар. Асылда без бу аятка әйтеп киткәнебезчә мәгънә бирмибез. Мәгънә бирергә мәҗбүр булсак, шулай ук мәгънәләрен тикшергә тиеш булабыз. Ныктага басыгыз.

Затү-шшей-и вә нәфсү-һу, әйбернең үзе дә, айн дип әйтелә гарәп телендә. Акчаның, акчаның да айн дип атыйлар. Һәр бер килгән кеше, урыс телендә персона дигән сүз, мәсәлән, нәфисү мин күлли шейн, затлы әйбер,

Гарәп лексикасында булганы, без зату шейи, димәк, үзе дигән мәгънәне сайлап алабыз, димәк, Аллаһы Тәгаләнең үзе турында сүз бара. Әйе, үзе. Һәм дә инде ахыргы мисалга күчәбез, 16 нчы слайдка күчегез. Ахыргы 6 нчы мисал. Әгъзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Кулле шәйин халикун ла ваҗһуху. Аллаһы Тәгаләдән башка, сүзгә сүз тәрҗемә итсәк, Аллаһы Тәгаләнең йөзеннән башка бөтен нәрсә һәлак булучы, әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең үзеннән башка бөтен нәрсә һәлак булучы дип тәрҗемә итсәк дөресрәк. Ни өчен? Чөнки менә шул аятка нигезләнеп, Инде ул урта гасырларда Аллаһ Тәгаләне мәхлукларга ошатучы яки ошату методикасында, методикасы нигезендә аятларны тәфсирләү, тәфсирләүче кешеләр нәтиҗә ясадылар. Кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә үзе дә һәлак була икән, фәкать аның йөзе генә кала. Менә шундый нәтиҗәгә килделәр. Инде без сезнең белән яки бу аятка мәгънә бирмибез, монсы тафуид. Инде мәгънә бирергә мәҗбүр булган очракта мәгънәләрен тикшерәбез. Ноктага басыгыз. Монда яңадан күрәбез ваҗ сүзенең мәгънәләре күп. Мәгънәләренең берсе нәфсү шәйи вә затуху. Әйбернең үзе. Димәк, Аллаһ Тәгалә үзе турында сүз бара. Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгаләнең үзеннән башка кыямәт көндә бөтен нәрсә һәлак булучы дигән мәгънә. Димәк, җәмәгать күреп торабыз, ике методология бар. Берсе тафвид аятларга мәгънә бирмичә, Аллаһы Тәгалә белүчерәк дип калдыру. Монсы Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям һәм сахабәләр чорына якынрак. Ул безнең өчен нигез. Әмма дә ләкин дарурат очракларында, мәҗбүр булган очракта без аларны кулланабыз. Дәвам итегез. 23-нче э, слайд кирәк безгә. Аска төшегез. Йо, йо, ансы түгел, 23-нче слайд. 23 слайд. Дальше, дальше. Дәвам итегез, дальше. Аха, монсы, монсы. Инде шулай тагын бер мәсьәлә. Шулай ук күп бахас, бәхәс тудыра торган мәсьәлә. Ул да булса, Аллаһ Тәгалә кайда дигән сорау. Шулай ук ул Җәрия хәдисе, хадис арабыйни мәсьәләсе дип йөртелә. Инде бу мәсьәләгә килгәндә, Без сезнең белән әйтеп киттек, Аллаһы Тәгалә бер нәрсәгә дә охшаш түгел. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ләйсә камисилей шәй. Аллаһы Тәгалә бер кемгә, бер нәрсәгә тиң түгел, охшаш түгел. Шуның сәбәпле безнең Аллаһы Тәгаләне ниндидер физик урын белән бәйләргә хакыбыз юк. Нигездә Аллаһ Тәгалә кайда, кайда дигән сорау Аллаһ Тәгаләгә карата бирелми, нелогично дип әйтәбез. Ул әгәр дә чагыштырып карасак, әгәр дә ир кешегә ты на каком месяце беременности дигән сорау бирелсә, бу шундый ук нелогичный сорау. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгаләгә физик урын хас түгел. Әмма дә ләкин Бу мәсьәлә буенча шөбһә тудыручы кардәшләребез Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисенә мөрәҗәгать итәләр. Ул хәдис хәдистә килгәне буенча сәхабәләрнең берсендә кәнизәк була. Бу кәнизәк терлекне терлекләрне көтә торган була һәм көннәрдән бер көнне бүре бер сарыкны Урлый. Сәхабә үзенең кәнизәгенә суга һәм дә инде күпмедер вакыт узгачтын үкенә. Үкенгәчтен пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм янына килә һәм дә сорау бирә. Миңа нишләргә менә шундый шундый хәл булды. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, алып кил кәнизәгеңне. Шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу кәнизәккә ниндидер сораулар бирә. Ул хәдисләрнең бер риваяты буенча пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям биргән сораулар Аллаһы Тааля кайда? Кәнизәк Аллаһы Тааля күктә дип җавап бирә. Икенче сорау мин кем? Кәнизәк син аның илчесе дигән җавабын бирә. Бу беренче риваят күреп торабыз. Һәм дә инде бу җаваплардан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва әйтә, җибәрәне ул иманлы. Икенче риваятта килгәне буенча, Пәйгамбәребезнең Пәйгамбәребез саллаллаһу бөтенләй башка сораулар бирә. Син Аллаһ Тәгаләгә ышанасыңмы, Аллаһ Тәгаләне иләһ буларак таныйсыңмы дигән сорау гына бер генә сорау бирелә. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи азат итергә куша. Так. Өченче риваять буенча, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа сорау бирә. Синең Раббың кем? Ул э, җавап бирә, Аллаһ. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорый, мин кем ди? Кәнизәк җавап бирә, син аның илчесе. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны азат э, итергә куша. Инде дүртенче риваят буенча Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм биргән сорау Иң беренче сорау, син Аллаһы Тәгаләнең барлыгына, берлегенә шәһадәт бирәсеңме? Ул әйе дип җавап бирә. Аннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорау бирә, син Мөхәммәд Аллаһы Тәгаләнең илчесе икәнлегенә шәһадәт китерәсеңме? Яңадан әйе дип җавап бирә. Аннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорый, Үлемнән соң терелүгә иман китерәсеңме? Кәнизәк тагын әйе дип җавап бирә. Һәм дә инде Пәйгамбәребезнең салсам дүртенче сорау. Җәннәткә, җәһәннәмгә иман китерәсеңме? Яңадан әйе дигән җавап була һәм Пәйгамбәребез салсам аны азат итергә куша. Димәк, бу хәдис күрәбез, бу хәдиснең берничә төрле риваяты бар. Әле әле булардан артык Риваятьләрнең берсендә килгәне буенча, ул кәнизәк бөтенли ишетми торган, сөйләшми торган була дигән риваять та бар. Димәк, пәйгамбәребез салсам аның белән ишарә белән генә сөйләшкән дигән риваять та бар. Нәтиҗәдә без менә мондый хадис нигезендә үзебезнең гакыйдәне, үзебезнең иманны нигезләргә хакыбыз юк. Бу хәдисне галимнәр, галимнәр әл-мудтариб, буталган, запутанный хәдис дип атыйлар, һәм дә шуның сәбәпле без моның нигезендә үзебезнең иманыбызны, үзебезнең гакыйдәне нигезләргә хакыбыз юк. Инде менә шул сорауга килгәндә, Аллаһ Тәгалә кайда дигән сорауга килгәндә, әгәр дә без үзебезнең күз алдыбызга җир шарын китерсәк, әйтик, мәсәлән, Татарстанда яшәүче дә бармагы белән искә төртеп күрсәтсә, Япониядә яки Америкада яшәүче астага төртеп күрсәтсә, димәк, һәрберсе үзенең ягына төртеп күрсәтә бит инде. 360 градус. Бер якка 360 градус икенче якка. Нәтиҗәдә нинди нәтиҗә була? Димәк, Аллаһ Тәгалә эчендә шар формасында куыш бар икән, һәм без менә шул куыш форм э, куыш эчендә яшибез. Менә шундый нәтиҗә ясарга мәҗбүр булабыз. Аллаһ Тәгалә сакласын. Яңадан Аллаһ Тәгаләне матдәгә ошату. Аллаһ Тәгалә матдә түгел, Һәм дә инде шуның сәбәпле Аллаһ Тәгаләгә менә шул физик категорияләр хас түгел. Һәм дә инде түбәндәге слайдта без безнең хәнәфи галимнәребезнең бу мәсьәлә буенча сүзләрен күрәбез. Э, слайдны күчерегез.

Ул нәрсә дигән сорау, ди, Аллаһ Тәгаләгә карата бирелми, ни өчен ул нәрсә дигән сорау, нинди, нинди классификациягә без Аллаһ Тәгаләне туры китерәбез дигән мәгънәне үзенең эченә ала. Вәлә кәйфи Аллаһ Тәгалә нинди дигән сорау Аллаһ Тәгаләгә бирелми. Һәм икенче цитата вәлә ятамәккәну фи мәкән Аллаһ Тәгалә ниндидер урында урнашмаган.

алмый дигән сүзләр. Димәк, нәтиҗә Аллаһы Тәгалә үзенең мәхлукларына охшаш түгел, мәхлукларда булган категорияләрнең берсе дә Аллаһы Тәгаләгә хас түгел. Шуның белән без сезнең белән икенче өлешне тәмамладык.